Hemmä salam, ben Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideo kursumyzda siz bilen ellips we spline çyzgy çyzma gurallaryny göreris. Draw menýusyndan ilki bilen e, ellipsden başlasak, ellips şu ýerde ikony görýän, e, ellips Guralymyz aşagynda hem üç sany şunuň ýaly dürli-dürli görnüşde bize berlen ölçeglere görä ellips synmagymyza ýaraýan görnüşleri bar. Ellipsiň gysga ýoly ES Enter ES Ele, hat dogrusy. Ele enter ýöne şular ýalak zada üns beriň. E, meselem, circle çyzan ýagdaýynda center and radius, e, polyline çyzan ýagdaýymyzda, line çyzan ýagdaýymyzda, arc çyzan ýagdaýymyzda biz gysga ýoly ýazan ýagdaýymyzda birinji görnüşine, iň köp ulanylýan görnüşine açýar gyzka ýollary. Ýöne ellipsde üns beriň, axis and endy açýandyr gyzka ýoly, ýatdan çykarmalyň. Ilki bilen sentrden başladym. Adyndan hem belli bolşy ýaly, merkez nokady we islendik ölçegleri. Ellipsde aslynda şular ýaly bir zat bar. Öwrülen belli bir dereje bilen belli bir dereje Biziň görüş ugrumyzdan öwrülen şar diýip göz öňümize getireliň. Aslynda bu ellipsleriň ýeke-täk bir radiusy bolýar, ýöne biz bu ýerde çyzan ýagdaýymyzda ellipse görnüş bermek üçin biz iki sany ölçeg bermeli bolýas ellipsimize. Meselem, şu ýerden men bäş ýüz diýdim x-de we Y-de hem iki ýüz elli diýen ýagdaýymda şunuň ýaly ellipsi bilen çyzyp bilýän. Eger men belli bir derejede öwrüp e, ellipsini çyzmak isleýän ýagdaýymda, meselem 45 derejelik bir ellips çyzmak isleýän ýagdaýymda e, şu ýerden gelip center diýip islendik bir nokady saýlap Şu ýerden orta moduňyz ýapyk bolmaly, orta mod bolan ýagdaýynda bilşiňiz ýaly diňe Y-de we X-de çyzgylary çyzyp bilýäs. Polary açyp bilersiňiz, polar modda kyrk bäş derejede biz islendik elipsimizi çyzyp bilýäs. Meselem meňki çyzan elipsimiň kyrk bäş dereje öwrülen görnüşini çyzmak isteseň bäş ýüz diýdim, enter. we şol ugurda iki ýüz elli diýen ýagdaýynda görşüňiz ýaly edil ýaňky ellipsimiň kyrk bäş derejä öwrülen derejeli görnüşi. Geldim, delete basyp bozdum. Ellips ikinji accent and e, bu hem başlangyç we soňky nokadyny berip, ýene bir özümiz ölçegi berip, e, ikinji berjek ölçegimizi. Aslynda şular ýaly, sentra, e, sentrde edýänimiziň bir ölçegsiz görnüşi. Onuň ýerine ölçeg ýerine biz başlangyç we bitiş nokadyny, ikinji nokady, iň soňky nokadyny berýäris. Meselem, şular ýaly bir mysal getirsem, ortama da açdym. Şeýleräk. Enter diýdim. O selemen ýapykmy? Üç diýdim. Osna açdym. Line diýdim. Şunu köp saýladım. we şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Men şuň arasyny e, ellips bilen bir çyzgy çyzmak islän ýagdaýymda, şu iki nokada arasyny ellips çyzmak islän ýagdaýymda accent endi ulanyp bilýän. E, Şu ýerde sentrden tapawudy sentrde men merkez nokadyny bilmeli bolýan we bu ýerde men ýöne şeýlesine şu çyzgylary çyzanym sebäpli men bularyň merkez nokadyny bilemok. Şoň üçin accent and saýlap birinji nokadymyz we ikinji nokadymyz we üçünji islendik bir radiusy berip bileris. Meselem 75 enter diýdim. Geldim. Men Ölçegimi, hasawur çyzgymy trimlemek isleýän. Şu grany tere enter enter diýdimde geldim. Şu çyzgyny trimledim we almak isleýän görnüşimi aldym. Men bu trimlemesiz hem splaýny ýaý görnüşinde çyzyp bilýän. E, oň üçin şu ýerden ellips ark, e, elliptical arky saýlap, şu ýerden başlangyç nokady Soňkyny okady we maňa näçelik radius bermek isleýänimi soraýar. Men togsan diýdim. Enter diýdim. We intägem men buýrukdan çykamok. Munuň sebäbi şul, nirden başlap, başlanyş nokady we gutaryş, soňky nokady saýlamany maňa soraýar. Bu sagadyň ugry boýunça hereket etýär we başlanyş nokadymy, Aşaky we ikinjini ýokarky diýip saýlan ýagdaýymda ölçegi hem berip bilýäňiz. Ortamady ýapan ýagdaýymda men islendik dereje görnüşinde-de spline bilen başlaň ellips bilen ýaý hem çyzyp bilýän. Geldim şu ýeri tamamladym. Görşüňiz ýaly ellipsler şeýleräk. Splaýnlary size düşündirsem. Geldim delete basyp boldum. Splaýnlar iki görnüşde bolýar. Splaýn fit we splaýn CV. Şu ýerde görşüňiz ýaly. Splaýn fitden başlasak, splaýn fit Aslynda splaýnlar bize belli bir nokatlardan geçýän radiusly çyzgylar çyzmana bize kömek etýär. Şeýleräk size görkezsem. Aslynda muny diňe spline fit edýä. Ikinjä hem häzir geleris. Islendik bu nokady saýladym, basdym. Geldim, şu nokady saýladym. Saýlan nokadyma üns beriň. Meniň çyzgym şol saýlan nokatlarymdan geçýä. Görşüňiz ýaly. Bul aslynda görnüş hökmünde çyzgy döredip bilýäs. Enter basyp çykdym. Ýöne, bu maňa kän ölçegli çyzgy çyzmana rugsat berenok. Islendik ýagdaýda men şu splaýnymy üýtgetmek islän ýagdaýymda, şu ýerde görşüňiz ýaly, fit pointler bar, je, enter pointler, fit nokatlary bar. Şu ýerden men splaýnymy üýtgedip bilýän, şu görşüňiz ýaly, islendik. görnüşe getirip bilýän. Ýöne mundan has gowy bir spline çyzma görnüşi spline CV geldim. Spline CV-de spline pitden üýtgeşik tarapy kontrol nokatlary bilen çyzgylar çyzmana bize ýaraýar. Islendik bir nokady saýladym we şeýle dowam etdim. Şu ýerde üns berseňiz, Şu mausym bilen kliklän ýerlem, basan ýerlem kontrol nokatlary döreýär şu ýerde. We çyzgym meniň o nokatdan geçenok, ýöne şol nokat bilen men çyzgymy hereket etdirip bilýän. Islendik üstünde işläp bilýän. Görşüňiz ýaly. Şeýle entere basyp çyzdym. We şu ýerde men editlemek islän ýagdaýymda çyzgymy şu kontrol nokatlaryndan gelip islendik görnüşde editläp bilýän. Şeýleräk. Görşüňiz ýaly. Splaýnlary editlän ýagdaýyňyzda esasy üns bermeli zadyňyz eger ulanaýan ýagdaýyňyzda diýenimizde, kän ulanylýan buýruklardan biri däl sebäbi gaty az ýerlerde Görülýän bölüklerinde şu ýerde esasy görnüş panelinde hem az aşak bölüminde düýnden hem bilip bilersiňiz. Ýani ulanyş yzygiderli näçeräk derejede ulanylyşyna görä belli etýär buýruklar özüni. Esasy üns bermeli zadyňyz bolsa şu ýerden biz OSNAP-leri açyklygyna ýapyklygyna görä biz köçmeli bolýar. Meselem şu ýerden men şu çyzgyny alyp editläp şä şu ýerik getirmek islän ýagdaýymda görşüňiz ýaly perpendicular diýýär we mausumy men goýberen ýagdaýymda geler we şu ýerdäki perpendicular çyzga dik düşmek islär çyzgy osnepler açyk bolandygy sebäpli barlap göreliň geldim basdym we kontrolna kodumy şu ýerik getirdi. Muň üçin F3-i basyp, OSNAP-leri ýapyp bilersiňiz. Şondan soň gelip isleýşiňize görä islän ýeriňize kontrolna kodlaryňyzy äkidip hereket etdirip bilersiňiz. Meselem, Esasan ulanylýan bir ýerlerinden bolan e, ölçeglerde ulanyş görnüşinden size gürrüň bereýin. Meselem, Meniň bir sany şeýle rakur çyzygy çyzdym. Hatta orta ölçegli olsun şunu. Delete olsun. Line diýdim. Geldi. Şöyle enter enter diýdim. Şu aralary deletelap bozdum. Meselem, Şunuň ýalak bir tehnik çyzygy bar diýip göz öňümize getireliň. Islendik bir bölek bir turba görnüşinde bolup biler şu çyzgymyz. Şol çyzgylar adatdan daşary uly bolan ýagdaýynda, meselem, şuň uzynlygy, turbanyň uzynlygy, meselem, 100 metr bolup biler. Men bulary, turbalary Has dogrusy turbany hakyky ölçeglerinde çyzjak bolsam meň kagyzyma sygmaýar. Ýüz metrlik kagyz hem ýokdugyna görä, aslynda badyrda ýüz metrlik tehniki çyzgylar mümkin däl. Şu ýerde men gelip tehniki çyzgy çyzma gön usullaryndan biridir, buýruk has dogrusy esaslaryndan biri. Şu ýerik gelip men şu ýerden splaýn diýip.

Şu ýerde görşüňiz ýaly, men şu ýerde e, diýmek isleýän zadym, şu ýerden ölçegini hem bereýin. Şu ýerden geldim. Şu ýerde men çyzgym has uly bolan ýagdaýynda şu islendik bir merkezinden kesip, şonuň yzygiderli dowamlylygy diýip, aslynda şol uzyn bir çyzgy we şuň ortasyndaky kesik ýeri hem edil şu gyrada bolşy ýaly, edil şu bölegiň bolşy ýaly yzygiderlilikli gitýär. Ýöne men bu ýerde hemmesini çyzyp görkezmek deregine, şunuň ýalak bir Meniň kömegime ýarajak görnüşde tehnik çyzgymy çyzdym diýýän. Elbetde bu ýerde hakyky ölçegleri bolmaýamyň. Men bu ýerde gelip öz ölçegimizi berip bilýäs. Gelip iki gezek mausyňyz bilen kliklan ýagdaýyňyzda ölçeglerini üýtgedip bilýäňiz. Meselem, iki müň diýdim. Enter diýdim. we şunuň ýaly ölçeg berdim. Indi bu ýerde şular ýaly bir zat kellämizi garyşdyryp biler. Bu ýerde hakykatdan hem şeýle bir kesik bar. Hawa, bu hakyky kesik hem bolup biler, ýa-da şul şu çyzgynyň dowamy, yzygiderliligi bolup biler. Has dogrusy, şu turbanyň kesilen görnüşi hem bolup biler. Şular ýaly ýagdaýlarda Biziň kellämizi kän garyşdyrmazlyk üçin biz joglaýynlar çyzgylara, has dogrusy ölçeg çyzgylaryna goşup bilýäs. Şu ýerden gelip joglaýyn diýdim. Bir minut olsun etdim. Açykdymy? Açykdy. Şu ýere geldim, saýladym. Bir minut şu ýerden men Nearest açdym o snaplerden we geldim. Şu islendik bir nokada bir sany şu ýerde görýän joglanymy goşdum. Indi men arkaýyn öz tehnik çyzgymdan, sebäbi men bu ýerde galdyran hiç zadym ýok, sebäbi men şu ýerdäki iň soňky joglaýyn bilen hem şu çyzgynyň, has dogrusy şu grafikaň, obýektiň yzygiderliligini we şu çyzgynyň hakyky ölçegleridigini, e, fizik ýaly hakyky ölçegleri duny men aýtdym. E, şunuň ýaly ýerlerde görşüňiz ýaly splaýnlary biz e, ulanyp bilýäs. Geldim, e, delete basyp boldum. Indi splaýnlaryň e, kän bir bolmaýan taraplaryny size aýtsam. Meselem, men splaýnlar bilen, aslynda splaýnlar näme üçin AutoCAD-de bar diýmegiňiz mahmal, onuň deregine has başgaçarak zat ulanyp bilmezmi? Elbetde ulanylyp bilner, ýöne AutoCAD-de hem bar, munuň sebäbi başga Photoshop ýa-da Solidworks ýaly ýa-da 3ds Max, Rhino ýaly programmalarda splaýnleriň has aktiw ulanýandygyndan gelýär. AutoCAD-den başga programmalaryň köpüsinde splaýnlar aktiw ulanylýar we bularyň çyzylyş görnüşleri has size nähiliräk düşündirsem, ösdürilen, has täzelikler girizilen çyzmasy aňsat, editlemesi aňsat, üstünde düzeltiş işleri geçirmesi, şular ýaly ýagdaýlarda splaýnlar bize azda-kände kömegi degýär. Bu günki sapagymyz şeýleräk. Indiki kurslarymyzda görüşýänçäk, hemmäňize hoş sag boluň!